Seesei sɛ Nti wo. ɛba no adwuma yi mu a, Yeah. Nkrumah factories no na woba abɛ Ɛno na revive yɛpɛ no? sɛ yɛ revive no nyinaa. Yɛama ɛno amma nkwa mu a, yɛde yɛn sika bɛtɔ side yi, yɛde yɛn sika bɛkɔ akɔtɔ ntoma, yɛde yɛn sika bɛtɔ wei, yɛbɛkra nneɛma no saa da biara. Kwasi, maame wo deɛ, ma menhwɛ, memma wo example bi. Obi te sɛ Movenpick. hotel yi a wɔn abɛyɛ ne he kɔsi buroni abɛsi hotel yi buroni firi ne kurom ba a ɛhɔ na ɔkɔda na wɔn asan agye sika no na wɔn de kɔm kurom ɔkɔ a presidential suit no yɛ six hundred and something million ɔkɔ a other suit no ebi yɛ two hundred million ebi yɛ hundred million yɛn yɛ teɛ mɛn mu. Investment a yɛtumi ma buroni bɛyɛ ne ha ne sɛ ɔbɛbie hotel wɔ yɛ man mu. Ɛnyɛ investment a ɔbɛyɛ sɛ ɔbaa bɛdua buro na wa exporto na wakɔ na ɛtumi aboa yɛ. Yɛmana bɛbie hotel ama hotel no ɔno te ha ɛna ɔno no nso aka kyerɛ ne nkurɔfoɔ sɛ mobaa mo nkɔda Ghana hotel ɛsiane sɛ hɔ nyɛ ɛna ɔno no ɛma ne nkurɔfoɔ bɛda hɔ ɔbɛda hɔ wia na wagye sika na wasan de kɔ ne kurom. Ɔmura wei deɛ wɔ ne deɛ mu a ɔno ɔkita ne dwetire Ɛna ɔnim baabi a ɔde ne dwetire bɛhyɛ. Yɛmma kwan. Ɛna ɔse ɔbɛbue, Mepakyɛw, yɛ, ɔbɛkɔ yɛmma hospitality. kwan. Ɛna ne customer service ɛna ɛbɛma customers bɛba. Sɛ ɔno ɔbɛka sɛ moba a mommra me hɔ no deɛ, Maame, ɛyɛ adwuma sa. yɛn yɛwɔ hotels akɛseɛ a Kwame Nkrumah yɛɛ no ɔman yi mu a ɛnnɛ agugu.

Wate ase? Yɛka sɛ meridian a, ɛyɛ ayi wiase nkyɛnmu no hɔ na besi. Nti na Kwame Nkrumah yɛ saa deɛ no sii hɔ no. Mm. Wate aseɛ? Ɔyɛ sii hɔ na bere biara na obiara pɛ sɛ hɔ na ɔbɛtena. Nti wohwɛ sɛ meridian hotel si ti yɛ a, na Nkrumah na wɔyɛ meetings ne adade nyinaa wɔ hɔ. Ɛnnɛ atete apansam. I see. Nti eh, sɛ on employment no deɛ wobɛyɛ ne sɛ Kwame Nkrumah factories no a ɛna wobɛyɛ na wode ama nkurɔfoɔ adwuma ayɛ. Yeah. Na ɔmo a ɔmo pɛ adwuma ayɛ no ne nyinaa na ɛyɛ factory related anaa? Oh, sɛ adwumayɛ no yɛwɔ wohu sɛ na eh, sɛ da a meyɛɛ me press conference mede too dwa sɛ ɛsɛ sɛ yɛtumi ma yɛ nya nsanodwuma wɔ ɔman yi mu. Okay. Nsanodwuma no yɛ baabi a yɛyɛ yɛ botaeɛ no sɛ after JSS no anaa SS no akwadaa no bɛ decide sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ebi a baabi a yɛ television. Mm. Eh, yɛ assemble television. They are going to learn because whilst they are going to school no yɛbɛ mu akɔyɛ national service no ɛwɔ saa factories no hɔ. Okay.
Eh, nti wobɛwie ne wanya interest wɔ bia television anaa fan anaa ayon nti adɛn na yɛmmiebie bi wɔ ha ne yɛansɛm bɔɔ no na nkwadaa no nya interest in those areas kwame nkoma wɔ ha ne yɛyɛ kaa yɛne ne yɛansɛm bɔɔ kaa wɔ ghana mm. a ne yɛnkɔnkɔtɔ bi ma wote aseɛ yɛasɛm bɔɔ kaa adɛn nti na yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtra sɛ yɛn nso yɛbɛtumi asɛm bɔɔ kaa no ebi wɔ ha ma nkwadaa no nya interest in those areas nti wɔ gyidie sɛ sɛ yɛ revive saa factories no a yɛn unemployment haw no to atwa. Ɛbɛte ɛbɛte kɔ akɔ kɔ fam koraa. Ɛbɛkɔ fam.
Koraa because yɛn ti yɛn sɛ ɛyɛ gradual process. Afei yɛn hwɛ education. Yeah.
Ɛno so ɛdeɛn yɛ nisuade hunu na wɔwɔ hɔ. Ɛno na meka firi hɔ bae sɛ yɛduru JSS yɛakyekyem. Okay. Wei kɔ a ɛsua skills. Okay. Ne mmom ɛnyɛ ɛyi ɛna afei nso no yɛn pɛ sɛ ɛduru hɔ a yɛde sɛ employment sɛ bi a ɛna obi kɔ police a. N'asɛm ara ne sɛ, gye sɛ okura A, mako mako tu, okura wei hwanhwan no. Saa A ne B ne hwanhwan no, ɛsɛ yɛyi firi Ghana. Ɛsɛ sɛ yɛtumi. Adɛn, nsɔhwɛ results no nyɛ? Nsɔhwɛ.
Maame, mese sɛ Ghana Union Movement ba a, y'asɛm ne sɛ, sɛ wokɔ SS1 na wokɔ 2 a, yɛyɛ wo nsɔhwɛ wie na wogye wo certificate SS1, wa complete, ɛyɛ 1. Wokɔ 2 a. Wowie 1 a, wobɛgye certificate.
Wobɛgye certificate.
wokɔtu a wobɛnya certificate baabi a ɔhoɔden pem kɔduru no no ɛti sɛ woba abɔnten na sɛ wodeɛ deɛ eh, sɛ nursing ayi na akɔɔyɛ na woantumi ankɔmpiti na wotumi duru halfway na adeɛ aduru nko na bɛyi ma patient a wahoɔden your ability ɛho na wotumi de kɔpem Obi nso bɛtumi atra hɔ akɔ baabi a ɔbɛyɛ full nurse, we will give it to the person. But ɔmo a ɔmo hwɛ nsɔhwɛ twerɛ so no mma saa kind of certificate no. Mepakyɛw, Ɛna ɛnyɛ this yɛn is a pɛ. law, mepakyɛw tie o, ɛnyɛ yɛn pɛ, yɛnfa obi abrabɔ ntoto yɛn deɛ ho. Yɛn yɛ asɛm Sɛ ne sɛ, ɛyɛ West Africa thing, mepakyɛw, nti me bo yɛwɔ ma me. system sɛ yɛtwerɛ nsɔhwɛ no bi a mfeɛ mmiɛnsa, wawie course no nyinaa, Ghana, wa complete the total syllabus no, maame mebɔ o, anaa. wa complete first syllabus of form one, wɔtumi twa akɔ fam two wɔtwa kɔ fam three wɔtwa fɔ kɔ fam four wɔwie wɔwie no waba abɔnten yɛtumi asɔ no ahwɛ one two three afei yɛsɛ final exams ɔkɔ yɛ yɛsɛ wɔantwa nti sesei no deɛ wɔn sɛ hwee ɛdeɛ nti na ɛsɛ ba saa now meyɛnhwɛ adeɛ sɛ wo no exam no na ɔsɛte exams no sɛ me mekɔfa book no toɔ na nso me sɛte bi ma na wobɛtwa how can you go and quote something from here here and bring it to me say immediately I should answer it for you maybe I was not fortunate to go to that very place it is nothing means my bone Me bɔ ho e. Me nte wo vision ase wɔ hɔ no papa. Deɛ mpɛ sɛ me kyerɛ ne sɛ. Nti saa.
Mami mami ma wo mu yie. Okay.
Yɛn hwɛ sɛ yɛ yɛ three years course. Mm. Nursing. Mm -hmm. Yakɔ one. Yɛ wie yɛ nursing wa pass bag ɛfɛ eh, form one. Wakɔ form two. Nka owie form one no ya yɛ ɔpaase na wɔkɔ. Nti obenya

kɔ kɔyɛ course a obi tumi wie no one year pɛ, wantumi antoa so biem, okura ne one year certificate no, ɛwɔ ho adwuma wɔ hɔ a obetumi de ayɛ. Hefa na wɔyɛ no saa? Sɛ Yɛntumi. wakɔ sukuu, sukuu no wonim sɛ te sɛ wokɔ university, ɛyɛ four years, Four years. after four years no na university no ahwɛ wo, wɔde mo sono wɔn ankasa ama wo degree, wo deɛ wowiee first year a wose sɛ me paase first year nsɔhwɛ nti Momma me certificate ɛkyɛ. Wɔ, certificate bɛn na yɛde bɛma wo saa? Yɛbɛma certificate with Nti the course hefa na that you wɔayɛ did. ne saa a wahu a wofeel sɛ yɛbɛtumi ayɛ Ɛkɔ, bi ama no ayɛ yi? ɛ, ɛ, wiase afana bebree ɛyɛ such ɛyi na meka, yɛwɔ wɔn a ɛtoa so sua adeɛ akɔsi professional course wɔ hɔ, skills ɛwɔ hɔ, obi te sɛ bi a ɛnnɛ Wakɔsua ɛkwan a yɛfa so a yɛtwa bottle yi ti. Megu so repagya yi deɛ na kyerɛ sɛ merekyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wɔnnom wɔnnom special. Ɛɛ fa ɛɛ nti no bottle yi ti nko ara na ɔkɔsuaeɛ. Wansua bottle no nyinaa. Wote meka no ase? Very good. Nti ne ne session no deɛ ɔtwa bottle ti nko ara. Yɛwɔ obi nso a ɔno nso asua bottle no yɛ ankasa. Okay. Nti yɛgye bottle no ti no firi baabi. Ɛne yɛaba abɛgye wei nso firi baabi. Ɛte sɛ kaa yɛyɛ yi. Ɛno yɛ the case of obi a wayɛ kosua nsa no adwuma. That is what I'm talking about.
Technical training foɔ no. Saa na meka yi. Nti wɔn na ɛpɛ sɛ sua ɔtoa so ɔnkɔ n'anim. I see. Nti wo nhyehyɛeɛ wɔ education ho ne sɛ. Nyame bɛma no aba mu saa ma Ghana atim akɔ n'anim. Wɔn a ɛnni adwa ɛnni obi wɔ koraa ɔnkɔ sukuu nanso ɔwɔ nimdeɛ wɔ nyansa wɔ nneɛma bi ho ɛtumi ma no kwan ɛma no bɛtumi ayɛ ama no ayɛ yie. Mm. Nanso no ɛdeɛ nti na wɔn a ɛde sukuu baeɛ obi na asua ah ɛfiri obi mu ɛna ɔno de bɛto hɔ ɛna yɛn nso yɛkɔsua. Nti yɛn nso yɛpɛ sɛ sɛ are we empty vessel? Yɛn nso biribi wɔ yɛn mu a yɛn nso yɛbɛtumi de aba abɔnten ama obi asua. Adɛn nti yɛmma kwan na da bi yɛpɛ sɛ obi deɛ na wayɛ da hɔ dadaada no na da bi nkurɔfoɔ nsua no saa? We need to bring new ideas. School yɛ.
Ɛyɛ good.
Ɛyɛ good. School no a yɛsua no, Ghana school no, ɛyɛ read and write. Wowie a, woawie. Ɛdeɛ adwuma na ɛkura. ma me. Wokɔ na Tarkwa Prestea ho ni vari Kumasi bɛɛ kwae Obuasi Dunkwaw Railway Line ni akyerɛ wo. Eh, eh, afa Jeto Mountains ni akyerɛ wo. Oba Pie Aro Square ɛno aduane. Me pa kyɛw ɛma bibia. Ɛyɛ cognitive oh, adekyerɛ. Cognitive. Ebie w'adwene mu. Ebie n'adwene mu. Nti ɛnyɛ sɛ wonam adaakye wobɛhyia

a wɔbetumi de aba abɔnten. Ewiase rekɔ technology.
Mm, yeah.
Sukuu. Ɛyɛ nso yɛn nwura mu. Ɛne ma yɛn nwura mu a mm. ɛyɛ maths ɛne yeah. science. Yeah. Efi sɛ mmeranteɛ na wɔn tena ase a wɔn ɛyɛ computer no ɛnyɛ sɛ fidie na esi hɔ no mm. but software na sɛ wo wo obi yare kura hospital deɛ yɛde bɛsi ne soɔ no afidie na ɛredi no pi r square no nsunsuansoɔ no bi no no maame mebɔ Nnipa korɔ no a ɔno no tena afidie no ɔyɛ baeɛ no a ɔyɛɛ no yɛmmisa Ghanafoɔ dodoɔ sɛdeɛ yɛatumi akyerɛ wɔn adeɛ ara mmom ma yɛbie yɛwɔ Bankye Aban wɔ ha yɛwɔ Bitter Leaves wɔ ha kɔbisa sɛ KNUST foɔ ebi akɔte Bankye Aban yɛ research akyerɛ wo sɛ yɛtumi ma discover ahu sɛ yɛ Bankye Aban no Bitter Leaves no ɛkyampɔn ahaban no wei ne wei ne wei ne yɛbɛnya afiri mu yɛdeɛ daabi yɛdeɛ ɛte hɔ nom yɛdeɛ deɛ yɛato agu Anyɛ biaa woakɔ university woakɔhu adesuafoɔ no, first degree foɔ koraa project work anaasɛ thesis a wɔn yɛ no, mm. masters foɔ no wei no, woahu wɔn research no bi. Eh, research a wɔn research nyinaa yɛ. Because na sɛ nkɛ tech foɔ yi, mm. wo deɛ wosi local paa, wɔn na wɔn invent fufuo machine bi abɛyi.

a ɛyɛ baabi a yɛsua alupreka. Okay. Yɛatom. Ɛsi hɔ. Ɛnnɛ, nkwadaa nso gu abɔnten. Ɛberɛ nso a wokɔ international scene no a, nkwadaa nketewa no, yɛakyerɛ wɔn ara mɔ nnɛ, akwadaa ketewa no atumi tena plane mu ne watu. Okay.
Wɔ apɔmuden mu, wo nhyehyɛeɛ no, w'ani so ade hunu ne sɛ? Ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛma yɛn ani ba yɛ hips no so. Yɛn ankasa nhaban a Nyame de ama yɛn na yɛde nam mu no. Hwɛ, mframa a ɛhome wɔ ha yi, saa mframa no nhaban na Nyame de ama yɛn. Saa nhaban no na ɛsi etumi yɛ ɛɛ sisi yɛ na ɛɛ mebɛba studio yi. Ɛm sɛ mede ayi no koraa ma UTV fo so mo ɛnyɛ ɛyi na obi afrɛ. Sɔfo, me ba kɔ sukuu Friday biara, ɛsɛ yɛ ma aduro bi sɛ wɔn nom sɛ bɛyɛ a wɔn tiri nwi nfu, wɔn bɛyɛ sei, mede ama mo nkorɔfoɔ sɛ wɔn kɔ yɛ research wɔ Cape Coast. Now, yɛde aduro ama wɔn, but wɔn, wɔn nom, ne ba no nom a, ɛ, ɛ, wɔn month bi otumi yɛ no period twice. Mm. Are you getting me? Now, Ɛdeɛn nhwehwɛmu ne mpanimfoɔ yɛeɛ? Sɛ yɛ ampa a, wɔtumi yɛɛ yɛ ansa na yɛde aduro no ma nkwadaa no. Wote ase? It's, it's a bit. Now, yɛwɔ ha yi, yɛka ne teteɛ maame nom, dawadawa, bonbon, ɛyi, eh, eh, ɔnwono, bitter leaves, those kind of things. They eat and they are strong ɛnɛ hwɛ mmeranteɛ bebree yɛn nanam hɔ yi wɔn bɛn ma koraa dwodwo. okay nti wo deɛ yi ɛno deɛ waka yi yɛ prevention anaa regenerative aspect yeah. na deɛ yadeɛ abɔ no ohia yaresabea mm. what about facilities structures ɛno nso ɛ. oh definitely we are going to bring all simply mm. because sɛ we need ebi nna meka sɛ sɛ nnɛ yɛma mpanyinfoɔ yi mu koraa yareɛ a ɔkɔ aburukyi kɔɛ no yareɛ Ɛdeɛn nti na ɛsɛ ba saa? Adɛn nti na yɛntumi mbuilde a very big hospital te sɛ deɛ ɛwɔ aburokyiri baako pɛ ɛwɔ Ghana na vice president yare a wakɔ hɔ anaa mampanyin yare a ɔkɔ hɔ na mmom gye sɛ yɛbɔ wɔn akyi. Wode hwɛ ama mpanyinfoɔ mu a bebree awuwu no they go there and die. Barrowed kɔwu South Africa, obi kyɛ Bilamte kɔwu ɛyi France, wei kɔwu wɔ ha, wei kɔwu wɔ ha, how? Wote ase? Ɛberɛ a yɛn, yɛn nkorɔfoɔ, yɛnim kwan a yɛbɛtumi ahandle yɛn mpanimfoɔ. Adɛn nti na yɛn yɛmmɔ mmɔden na yɛnsi very big hospital, yɛmfa equipment no ngumu, na yɛntraini yɛn nkorɔfoɔ no, mo mman ne everything, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpanimfoɔ no yare a, nanso no, seesei no, ɛnnɛ wɔyare pɛ, wɔaforo pire kɔ. ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ. Ɛde nti wo ba na bɛbɛyɛ panyin a, ɛwie deɛ a, wonka yɛ hospital no ho. Ta ma mɛyɛ panyin deɛ, woka ho. Ɛyɛ nnoɔma bi a, ɛsɛ sɛ yɛmi ani bɛyɛ so hu sɛ politicians no, wɔn dadae. Ɛnokorɛ na meka no. Ɛsɛ sɛ yɛmi ani bɛyɛ ho so na nneɛma pa a ɛwɔ yɛ man mu no, yɛpagya na yɛkra bɛhwɛ. Mmorɔfo no bɛtumi abɛboa yɛn kwan bi so sɛ yɛde machines yi ba, yɛde wei ba, wɔn ba a, expert no ba a, wɔn deɛ nkurɔfoɔ abɛboa amena yɛ amena yɛ amena yɛ yie. Ɛsɛ bi a yɛka sɛ da biara no

coaches no ɛbɛyɛ twenty. Okay. Yɛ kookoo na yɛde aba no yɛn mpɛ sika. Mm. Yɛ pɛ train. Wei ɛte sɛ kane tete butter train. Na sɛ ɔsɛ mi ntumi nya train ma wa. So sɛnyɛ ɔno nko na produce train the whole world bebree nso hia wohia wei mede aba wohia gold take it ah yɛhia machines yɛde ba bie factories ɛwɔ country nom we need those things we don't need money enti sɛ mede ba exchange is not robbery na wode abrɛ me a, na me so aba no ma aba prantɛ ma ma me mmɔfra, me mmeranteɛ ne weinom anya adwuma yɛ a, that's good than sɛ mɛkɔ na ma gye sika no, me gye sika no ba a na wɔatete ani, ɛbɛduru a na yɛakyɛ mu, yɛde kɔ a yɛde kɔ a yɛde kɔ a no ɛmmoa yɛn. I see.
Metie wo a ayɛ sɛ w'anisoadehunu no ɛɛ Doctor Nkrumah ideas no ara na ɛwɔ w'ani so yi. Sɛ Doctor Nkrumah ideas yi ara na wode ba deɛ a, wɔn a yɛfrɛ wɔn Nkrumahists no, wɔn wɔ hɔ o, CPP sei wɔn se wɔn rebɛsen aba. Emu na PPP firi, emu na PNC firi a wɔn kura wɔn hwɛ kwan wɔn bɛfa so a wɔn bɛka wɔn ho abom. Ɛneɛ kɔ joine wɔn na mo mo nyɛ strong force yɛ. Eh, idea ɛwɔ CPP mu ɛne deɛ ɛwɔ eh, other parties mu no, obiara deɛ ɛdi fa. Mm. Ɛna me nso me deɛ m'adwene ko. Ɛne sɛ nka ɛbɛka sɛ ɛneɛ ɛɛ maama baeɛ ne nka ɔyɛ adwuma. Nti ade ne ne nana kufu ado amfa na ɛdeɛ na nkɔka maama ho amfa nkɔyɛ ne mu. Dabi. Me me die yi ɛni NPP manifesto mu. ɛna ɛnni CPP manifesto mu. Me deɛ ɛneɛ soronko. Enti me ne wɔn nante a ɛnyɛ yie. Deɛ mepɛ ne individuals a ɛwɔ Ghana a ɔman no da wɔn akoma so. Wɔn di m'akyi neɛ nkɔ. Now fight a me fight me fight ngesi na nekufu ado anaa mama. What I say? But political parties in the country

One district, one factory. Meboa. Nyɛ saa na ɔka ɛ. Sɛ meba a, one district, one factory. But ɛnɛ ni ɔse, wanka sɛ ɔno na ɛbɛbie. Ɔse ankorankore ne nkɔ bie. Na ɔno no asɔpɔto wɔn. Mepa kyɛw sɛ kɔm de wo mma na aka kyerɛ wɔn sɛ, merebɛma mo aduane adi. Na ɔwie na bɛka sɛ, mankasa na mede bɛma mo. Na obi na ɛdi bɛsi gya so mma bogyam amena me. Na mede ama mo adi. Na sɛ obi amfa ankɔsi gya so a, ɔbɛda wɔn aduane adi. ɛsɛ sɛ yɛtumi hunu sɛ dodoɔ no a ɛbɛtumi ayɛ adwuma adwuma nkorankora adwuma no sua wɔ ghana ɛti ɔmanpanyin no mfa fa nkɔ na ankorankora mfa nka ho nkɔduru baabi kɔpem sɛ yɛbɛtumi hu yɛase yie ansa na yɛka sɛ yɛgye mu te sɛ deɛ obiara ɛnyɛ sei hwɛ obi te sɛ abɔso gra factory yɛba yɛarenovati Yɛtumi di machine sɛ gum kama. Yɛafrɛ ebi a the whole region. Wɔn na ɛwɔ ebi a takwa, wɔn na ɛwɔ ha se, those in diaspora, those in the country. We need a group of people to take control of this factory for us. we gather them yɛkɔ borɔhafo ebi wɔ hɔ yɛaman ne yɛakɔ akɔyɛ yɛama borɔhafofoɔ bi asom yɛkɔ a yɛma wei ɛno ne kyɛ sɛ wotumi ayɛ ne hyiati kwame nkɔma berɛ so no ɔbaeɛ no wɔse masi me dan momfa machine si mmara bɛgum momfa mo expert mmara bi wɔ me nkurɔfoɔ ɛbɛyɛ adwuma okay.
now wode expert ɛba Mewɔ me nkurɔfoɔ a bɛyɛ adwuma, nti wo ba a, wobɛkyerɛ wɔn, kakrakra bɛyɛ baabi no na mo nyinaa mogya hɔ kɔ na abɛyɛ yɛn dea. Fine. Na mmom sɛ, ɛnnɛ no, Buroni baeɛ no, sɛ na meka yi, wabue wei, ɛnyɛ baabi a ɛsɛ nka yɛde bɛtumi bɛma wɔn akɔ a ɛbɛboa yɛn ne yɛn babunu no, yɛmma wɔn nkɔ hɔ. Ɛsɛ sɛ yɛtumi ma no yɛyi sɛ baabi sei deɛ, hwɛ sɛ ɛnnɛ stores, Chinani no de nneɛma no ba wie a, na ɔno ara nso akɔgye store na ɔtɔn adeɛ. Ɛnyɛ it's not good. Wosusu sɛ yɛgyaagyaa yɛn ho nti na ama wɔyɛ saa. Wɔyɛ saa because obi na obetumi akɔ nkuro. Ntuka sɛ yɛn mpanimfoɔ anaasɛ parties a wɔabɛdi adeɛ sɛ ruling government no, wɔn nni anisoadehunu ne nhyehyɛeɛ sɛ o oh, yɛbɛpɛ sɛ yɛn nkurɔfoɔ yi yɛde wɔn bɛsi yie sɛ wɔbɛnya adwuma ayɛ. Wɔka no ano kwa.
Wɔka no ma no kwa, wɔma no kwa na wɔbɛtena ase bɛka bɛsprete biribiara fɛfɛɛfɛ ama wo. Ade wɔde deɛ wɔbɛba no na ɛnte saa. Hwɛ sese me nuaba yi, yɛwɔ saa all this ayi a meka yi, wɔn abebiebie restaurant, wɔn abebiebie ayi ɛnɛ shawarma yɛatoto nnuane no bi din o, yɛfrɛ wei wei. Wei a Ghanani ayɛ. a Ghanani tɔn no. Chinani nso abɛtena ha. Ghanani wɔ tema ma ɛma ne nua. Ɔwɔ tema de ma wo a wayɛ wei tɔn no. Chinani abɛtena nso ɛyɛ the same thing bi de biribi ata ne ho. Ɔde agum. Ɛdi ntina sɛ ɛma kwammɔ bɛyɛ aduane mu yɛdie? No!
Yɛ kurom. Ɔbɛpamo investors ne ahɔhoɔ anaa? Yɛmpam investors ne ahɔhoɔ. na nnoɔma te sɛ sei deɛ yɛmma wɔn nyɛ ɛmmeɛ nkoraa nnom wɔn bɛkunkum yɛn oh no way ɛneɛ wobɛyɛ overhauling paa wɔ Ghana yɛ mmerɛ nyinaa mu ɔfiri sɛ sɛ mmara mma wɔn ho kwan a nka wɔn mu ntumi nyɛ ne saa ma ne nyɛ mmara mma wɔn ho kwan a na wɔtumi nyɛ nsaa deɛ ɛneɛ mmara no yɛbɛsesa bi ɛsiane sɛ ɛndi kwan sɛ basaa Yɛte hɔ yɛnim yɛtwɔ ba a, yɛnim ho ahwan. Kofi de nyansakwan ara de din abɛto ɛna hyɛ hɔ ama ne ade ade. Bobɔ din bi ma me tie na nnuaba a wɔn na monim din no, nnuane no bi wɔ hɔ kyɛ sɛ na Ɔsɔfo, yɛ sɛ drive yɛ wonim sɛ youth no. yɛ yɛnyɛ supɔ, we are not an island. Yɛte ewiase a Ɛtrɛ. aman hodoɔ ɛna ɛte mu. Nti yɛn nko ara even Asia foɔ no koraa a wɔn wɔ wɔn funny system a yɛhu no sɛ oh wɔn koraa deɛ wɔn practice democracy mpo North Korea koraa wɔne aman bi di nkitaho. Aman bi nkitahodie no nyɛ aduane noa. Aman nkitahodie ntumi nyɛ te te sɛ woakɔfa drink wei na wode colour ne adeade afra no gu stre agu abɔnten. Maame mese wo deɛ sɛ wobɛboa me a makɔ akɔyɛ research on on these drinks mede akɔ lab. manya ho report yi na mede bɛbrɛ wo di akyiri no kɔhwɛ mafa drinks no mu abɔnten no mako mako seven mede akɔ lab ɛho nneɛma ɛwɔ mu nyinaa na mede bɛba abɔnten na mede bɛba abɛhyɛ wo nsa na motu ho anamɔ wote aseɛ
ɛdeɛ ntia yɛmbusa sɛ hemfo ne ma ho kwan ɛso bɛto dwa sisi wobɛka sɛ o oh, ɛne kyerɛ abosom bɛɛ koraa wama wɔ sɛ yɛ adwuma ɔsɛ adwuma no sɛ adeɛ ɛwɔ hɔ no bɛnim sɛ despite nsuo nie wei nsuo nie ah a yɛnim sɛ ɔyɛ Ghana ni a ɔdwen Ghanafoɔ ho yɛbɛ patronise no no Mpakyɛ wɔ anyɛbia nim sɛ wɔ Ghana companies ɔmo kora ɔmo tumi yɛ Ghana ɔman no bu kata paa. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛtumi kɔ mu na yɛyi saa nnoɔma no firi hɔ ɛnte saa ɛbɛha adwene. Nti wo wo bɛma nkorɔfoɔ agyina apre mmarahyɛbadwa akonnwa wɔ gum din mu? Ei ɔma me ɔmo ahyɛ aseɛ papa.
wɔn ahyɛ aseɛ because beginning yi deɛ saa na ɛbɛkɔ beginning bɛ na sɛ me nyame yɛ adom na sɛ gum party bɛba power a yɛbɛtrae sɛ mmanfoɔ nyinaa bɛte aseɛ na asesa nneɛma bi yɛntumi nsoa mp bɛɛ 22 30 mfa ngu nkra abɔnten so no way we have to change our situations because now yɛ yɛasesa woka sɛ yɛnsoa mp 32 ngu nkra abɔnten so for what nkra yɛbɛtumi akyɛ mu nan four for four MPs yɛbɛtumi akyɛ mu na amena yɛ yie ɛdi nti ɛsoɔ bebree kogu hɔ saa maame ɛ sɛ even if it is a regional minister going to be added to it koraa wɔnka wo na ɔnyɛ five na ɛ meetings a dabi wɔn te ɛyi no ɛ adeɛ no ɛnyɛ selfless ɛyi bi sɛ meyɛ m'adwuma ɛnɛ obi yɛ poultry farmer. Ah, wɔgya pottery farm no hɔ, wɔgya no bush, wabɛ MP because of gra eh, S Grash award for four billion cities at the end of ɛyi. Na woka no saa sɛ wo so woyɛ ɔsɔfo, wo so wohyira nkurɔfoɔ na wagya a wopɛ sɛ wobɛdi Ei, president. megu so hyira,
megu so hyira. Na ade Ɛna baako, wagya a wobɛdi president. Nti listen, woka sɛ wobɛdi mampanin na woak- wowɔ meetings ne ade a, na woanya kwan nso akɔgyina asɔredam akɔyɛ ministration anaa? mepa kyɛw, mebɔ o.
Now, nea ofiri ayi ba no, mimmisa sɛ, ɛno na ɛde bia meka sɛ, sɛ nka adeɛ sɛ nka yɛ check on background anka ɛbɛboa yɛ kɛse. Maame ye, sisi a mete yɛn, menka nnwom anum. University a mehyɛ ase sɛ mesi ɛwɔ Kumasi, ɛ just halfway megu so yɛ. Ɛsi hospital wɔ hɔ, a very bigger hotel, about two wote aseɛ ne nyinaa no I'm contributing sɛ bɛyɛ a ɔman no ɛbɛkɔ so now obi nso baeɛ a ɔno deɛ ne deɛ ɔnya sika a ɔkɔtɔ dan wɔ Dubai wote aseɛ ɔnya sika a ɔde firi alupere kɔ na na mekɔ London meba mebɛhyia panyin baako ɛsɛ sɛ wo so wɔfra alupere no bi meba o meba mebɛhyia panyin baako Mekɔeɛ. Me tɛlɛvihyen ho nnoɔma bi a mekɔtotɔeɛ. Mekɔhyiaa panin baako. Adɛn na woantotɔ tɛlɛvihyen ho nneɛma wɔ ha? Eh, because sɛ eh, nnoɔma a Chinafoɔ no de brɛ yɛn no, mm. wɔn brɛ fake ones. Okay. Yɛn mpanimfoɔ nso hwɛ.
Ebehyiaa panin baako, watene ne nan mu wɔ plane mu. ɛna wayɛ sei ah ɔte first class one twenty million misa mebɔ business class one twenty mesumi ɔte hɔ na ohwɛ akɔm na ɔde nsa yama no ayi a ɔnom mesumi sa no thirty five million ma kɔtena akyire yɛn nyinaa bɛsi baako saa te thirty five no fifiri one twenty mu sika no aka nipa dodoɔ sɛn na ebi tumi de ayɛ adwuma ghana. na obi ɔkɔ ne ama no holiday yɛama no wanwan ɔne ne yere ne ma na ɛtu kwan look at all these things waste in the system wokasa sɛ politician sɛ yaa na ɔmo ka kyerɛ ghanafoɔ nyinaa nso ɔmo nya ba a practice make a man perfect ma practice sɛ menim sɛ de siteɛ ma wei matena ase ahwɛ ndc aban mahwɛ npp aban mahwɛ elima aban mahwɛ wei sɛ mete ɔmenya akɔla mafa mu ahu ne nyinaa hu ahu sɛ dabi ɛsɛ sɛ yɛ change the situation in the country.